Insellmilkom jina Josien Camilleri nilqakom għal din l-intervista mal-kittib Joe Friġġieri u Nur Kbir għal dwar l-iktar kittib riċenti tiegħu Widnet il-Bahar u Stejer oħra. Kittib ippubblikat minn Kite Group. Grazzi ħafna, unur kbir, x'inhu oħxon kemm hawn x'taqra fih, kemm il-novella hawn. Grazzi ħafna tal-istedina, iva hemm 51 novella. Ekku.
Aħna meta ngħidu novella rridu nispjegawha di fil-bidu għax inkella n-nies jitfixklu. anke meta jistednuni fl-iskejjel biex nitkellem dwar il-ġeneri letterarji, jiena ngħidilhom illi novella bl-Ingliż mhijiex novel, Hekk. Novella bl-Ingliż hija short story. Novel huwa rumanz. Allura hemmhekk hemm 50 novella, 50 storja, mhux twal ħafna. Eżatt, u allura tista' taqra ftit kemm trid jew ħafna kemm trid. Ġifieri għandek isu erba' paġni, ħames paġni kull waħda u tmexxi skont skont ir-ritmu tiegħek. hux? Ekku, ekku, eżatt. Issa, mela għandna erba' kotba ta' novelli f'erba' snin, fil-fatt issa Ħa jkollok ħames kotba miġbura fi presentation boxes, dak li jkun irid jagħti rigal għall-Milied, bellezza, miġburin kollha f'kaxxa waħda u jista' jagħtihom rigal. Mela, f'erba' snin rajna erba' novelli, nismagħhom jgħidu li. Erba' ġabriet, erba' ġabriet. Erba' ġabriet ta' mm. novelli għandek mm. raġun. Mm. Wieħed mill-ġabriet ta' novelli nismagħhom jgħidu issa meqlub għall-Ingliż Minn Claire Vassallo, Straight to the Point and Other Stories, dak huwa wieħed mill-ġabriet. Imbagħad għandna mela nismagħhom jgħidu Il-Gżira l-Bajda, Il-Fiera tal-Fuħħar u issa Widnet il-Baħar u Stejjer Oħra. Kif tqabbel dawn in-novelli mal-kumplament tal-produzzjonijiet letterarji tiegħek? Iva, Jiena l-ewwel ma bdejt nikteb poeżija. Infatti għandi tliet kollezzjonijiet ta' poeżija. Għandi intervalli, kadenzi, mbagħad mitt haiku. Imbagħad bdejt nikteb id-drammi wkoll. Għandi erba' drammi twal, ħamsa li kien fil-fatt saru fit-Teatru Manwel minn reġisti differenti u anki minni, għaliex jiena drammi għall-palk iddiriġejt mal-40 dramm, fosthom tmienja ta' Shakespeare Sant' Anton. Imma mbagħad, fl-istess ħin, kont tħajjart nibda nikteb dawn l-istejjer qosra. U dak li kien ħajjarni nikteb l-ewwel ġabra ta' stejjer qosra, L-Istejjer ta' Ronnie, kien Father Joe Borg li dak iż-żmien kien editur tal-gazzetta Il-Ġens u kien qalli, Isma', tista' tibda tiktbilna short story, novella darba fil-ġimgħa, u llum nitħajjar. Kien hemm gazzetta oħra li kienet stednitni l-għamel l-istess. U inti tieħu pjaċir għaliex meta jkollok tir f'moħħok marbut bil-ħin u biż-żmien, iċempillek l-editur u jgħidlek isma' dek ma bgħattilix. Allura trid tara x'tivvinta. Jiġifieri inti tista' tqiegħed dawn ix-short stories, dawn in-novelli f'dak il. kwadru. Imma mbagħad ġabriet oħra ta' novelli, barra l-istejjer ta' Ronnie, li kienu saru popolari ħafna mat-tfal tal-iskola u mal-għalliema tagħhom. Tgħidli għaliex? Għax naħseb li minħabba li t-tfal u anki l-għalliema tagħhom jieħdu gost li jsibu karattri, Teatru u li jkollhom plots fl-istejjer li jkunu umoristiċi. Dik il-ħaġa naħseb li lilhom anki tallegrhom għaliex il-letteratura għandha tkun ukoll divertiment. Ekku, veru. Allura jieħdu gost it-tfal jaqrawhom u jiżviluppawha b'dak il-mod. Naturalment dawk kienu kollha novelli ambjentati Malta u dik ukoll għamlet dawk iż-żewġ ġabriet għax l-ewwel ħareġ l-ewwel volum u mbagħad ħareġ it-tieni volum aktar stejjer tar-Ronnie. Pero mbagħad kont ktibt ukoll ġabra oħra ta' novelli, din ukoll kienet interessanti, li kienu kollha fl-istil tar-realiżmu maġiku u dawk sejjaħtilhom Ħrejjef għal Żmienna. Issa anki f'dawn l-aħħar erba' ġabriet ta' novelli pubblikati minn Kite Group bis-saħħa tagħhom, Hemm ukoll dik il-laqta ta' realiżmu maġiku. X'jiġifieri realiżmu maġiku? Jiġifieri dawn l-istejjer jistgħu jiġru, m'hemm l-ebda dubju, mhumiex stejjer ta' fantażija li qatt ma tista' timmaġina li ġraw, imma fl-istess ħin kollha għandhom ukoll dik il-laqta poetika. Jiġifieri dejjem joħolqu daqsxejn ta' sorpriża. U l-karattri mhumiex il-karattri ordinarji li tintaqa' magħhom fil-ħajja ta' kuljum kuljum, imma jista' jkun li jkunu wkoll hekk, imma kollha jkollhom ċerti fattezzi, ċerta eċċentriċità dwarhom li jagħmluhom ukoll jixbħu xi ftit lill-ħrafa. Fil-fatt, il-kritiċi li kitbu fuq dawn l-erba' ġabriet, kollha kemm huma nnotawha dil-ħaġa, għaliex il-ħrafa jew il-leġġenda hija universali u qisha m'għandhiex żmien. Fil-fatt dawn jistgħu jiġru anki f'kull epoka u xi wħud minnhom fil-fatt jiġru fl-antik. Oħrajn jiġru llum, imma jistgħu jiġru dejjem. Iżda dak hawa bejn wieħed u ieħor il-qafas letterarju li fih tista' tqiegħed lil dawn l-erba' kollezzjonijiet. Kont qed ngħid, imnalla jkun il-pubblikatur, għaliex diġà semmejt hekk. Kont se nsaqsik, allura la inti kont taħdem aħjar qisek taħt pressjoni meta ridt tippubblika novella kull ġimgħa l-istess issa? Ekku, ekku, għaliex Diġà semmejtlek Father Joe Borg li mħabba fih kont ktibt dawk iż-żewġ ġabriet l-istejjer ta' Ronnie. Kien hemm anki gazzetta oħra li l-editur tagħha kien stedinni u kont nikteb ukoll dawk li mbagħad saru ħrejjef għal żmienna. U issa li sibt din l-opportunità għaliex Hemm min jgħidlek jiena nikteb u nikteb għall-kexxun. Imma jiena dika ma tantx nikteb għall-kexxun. Jien hekk ikolli tir f'moħħi, ngħid mela mhux qed nikteb għal xejn. Għax hemm min jgħidlek naturalment l-awtur eh, dejjem irid iħoss il-bżonn li jikteb dika veru wkoll u li tkun ukoll ispirat. Imma ħafna drabi l-ispirazzjoni tiġi meta inti taħdem taħt pressjoni. Iva. Fuq din naqbel ħafna miegħek għax jiena wkoll inħossni aħjar hekk. Għax ikollok ittir u xu u inti timxi magħha. U naħseb l-ispirazzjoni tiġi kontinwament kif? X'jiġri? Intu għaddej? L-ispirazzjoni hija ħaġa misterjuża u daqsxejn stramba wkoll. Il-Griegi kienu jsejħulha l-muża. U ġieli kultant nużawha dik, insomma. Kif tiġi l-ispirazzjoni? Ħa ngħidlek, inti tista', ejja nitkellmu ftit dwar in-novelli, għax dramm mod ieħor, dramm huwa iktar diffiċli biex tiktbu għax huwa itwal, speċjalment jekk ikun dramm ta' sagħtejn. Poeżija għalija eħfef, għax ħsieb tniżżlu fuq biċċa karta, basta l-ħsieb jiġih li inti għandek tiġri, tiġri, tiġri lejn id-dar biex tfittex tniżżlu. Imma l-poeżiji tiegħi mhumiex mhumiex twal u mhumiex tqal lanqas, jiġifieri tista' taqrhom fuq diversi livelli, fuq livelli differenti. Issa, kif tikteb kif tikteb novella, Anki hemmhekk l-istrateġija hija daqsxejn differenti għax in-novella mhix poeżija, speċjalment jekk il-poeżiji huma qosra. Il-poeżija għandek ħsieb wieħed, il-haiku tliet linji, sbatax-il sillaba, u immaġni waħda. Mentri n-novella attualment irid ikollok diversi ingredjenti biex ikollok novella tajba. U jiena dejjem ngħid, l-ingredjent ewlieni trid tkun l-istorja. Imma l-istorja titfassal u tinbena fuq diversi pilastri, il-karattru, l-ambjent, id-djalogu u mbagħad ir-rakkont innifsu. Issa, dwar id-dramm, Harold Pinter darba kien qal, Give me a good story and I'll give you a good play, u jiena dik nemminha. L-istorja trid tkun tajba. L-qarrej trid tiġbidlu l-attenzjoni, tolqtu mill-ewwel. Issa dwar l-istrateġiji, inti tuża meta qed tikteb novella strateġiji differenti. Mhux jiena biss ta' dan, imma ejn nitkellmu fuq kif nikteb jiena b'mod ġenerali. F'dawn l-erba' kollezzjonijiet, li bejniethom bejn wieħed u ieħor jiġbru 150 novella, dan huwa l-itwal wieħed, fih 50, l-istrateġiji, inti tkun diġà f'moħħok fassalt l-idea tal-istorja kif trid tiżviluppa. Imma l-istorja ħafna drabi tinbena f'moħħi għall-inqas madwar karattru. Jkolli dal-karattru f'moħħi, dejjem xi ftit eċċentriku, għaliex dawn il-karattri eċċentriċi lili jaffaxxinawni, jolqtuni, u nivvinthom ukoll, u nivvinthom. Tfittixhom fil-ħajja reali dal-karattri eċċentriċi? Dik hija l-mistoqsija, dik hi l-mistoqsija. Issa, jiena l-karattru tiegħi noħolqu billi nara biċċa minn hawn u biċċa minn hemm, qisek qed tagħmel mużajk. Jiġifieri, jekk inti għandek karattru li jismu Vladimir Vella, pereżempju, huwa, Fin-novella numru 20 hemm karattru jismu Vladimir Vella li jiena ngħid da twieled biex isir attur. Inti, naturalment, dak il-karattru tibnih minn, isek qed tagħmel mużajk, isek qed tagħmel tapezzerija, minn diversi karatteristiċi, Li tkun innutajt f'nies differenti. Jiena minħabba li diriġejt f'ħajti mal-40 dramm, tintaqa' ma' ħafna nies. U l-attur dejjem irid ikollu dik id-daqsxejn ta' fantażija. Allura dan li nbierek ta' pereżempju Vladimir Vella, li twieled biex isir attur, jiena f'dik l-istorja. L-ewwel nett nibda billi nirrakkonta nqiegħdu f'ambjent. U l-ambjent huwa ambjent ta' tfuliti. Aħna fi żmienna l-uniku divertiment tagħna kien jew il-ballun, illum ngħidulu futbol, jiġifieri, jew inkella l-ġiri 'l hawn u 'l hemm fl-għalqa tal-mużew, konna niġru 'l hawn u 'l hemm u naqtgħu it-tin, il-farkizzan, l-għeneb, il-bajtar, ċ-ċiċri tal-qatta. U dak kien l-iżvog, il-futbol. Inkella nhar ta' Ħadd filgħaxija t-teatrin fis-sala parrokkjali, is-sala tal-kappillan. U missieri kien jeħodni hemm, kont tħallas xellin, it-tfal jieħdu jidħlu b'xejn, min ikun inkarigat jagħmel il-blackboard u fuqu b'ittri kbar bil-ġibs. Bil-kulur jagħmel l-isem tad-dramm, imbagħad il-vudvill, il-buzzett, l-iskeċċ, il-melodramm, il-farsa, in-nies trid tmur id-dar tidħaq, ma tridx tmur id-dar qalbha sewda. U meta t-tfal l-oħra kienu normalment jorqdu f'ħoġor ommhom jew hekk, jien dil-ħaġa li tiġri fuq il-palk kienet taffaxxinani. Mhux dejjem kont nifhem x'qed jiġri. Imma li inti tara lil dal-karattru, filli qed jagħmel karattru serju, pereżempju, xi karattru mill-Bibbja, Sansun jew Oloferne tara. Mbagħad daqqa waħda jinbidel u tarah fil-farsa, jivvinta. U jiena il-ħaġa kienet taffaxxina il-kostumi u hekk. Imma l-importanti f'dil ħaġa kienet di li jiena kont nistaqsi lil innifsi. Imma daw l-atturi Imbagħad meta joħorġu mit-teatru, jibqgħu kif ikunu qabel daħlu jew b'xi mod jinbidlu. U da Vladimir Vella, id-direttur ikun webbilhom illi biex jaħdmu sew, biex il-parti jagħmluha tajjeb, iridu jidħlu fil-karattru, taħt il-ġilda. U da tant kien ħadha bis-serjetà illi kien inbidel bħala personalità u sar dal-karattru li ma nistax ngħid x'inhu għax inkella nkun qed ngħid l-istorja u mhux sew, imma insomma ma kienx karattru li tieħu pjaċir bih jekk tiltaqa' miegħu. Jiġifieri dik hija waħda mill-istrateġiji. U Platon ma tantx kien favur it-teatru għax kien jibża' li jekk attur jibdel ħafna l-partijiet, Jitlef is-solidità tal-karattru tiegħu, ma jibqax kif ikun, u jinbidel ħafna minn ħaġa jmur għall-oħra, u din il-ħaġa lilu ma kinitx tagħtih wisq pjaċir. Allura jien dejjem nistaqsi lilek innifsek, imma x'jiġrilu attur wara li jkun irreċta? Issa, dik hija strateġija waħda. Jiġifieri jiena fuq dal-attur F'dik in-novella naf kollox. Naf minn xiex għadda u rrakkuntajt. Naturalment naf minn xiex għadda, ħloqtu jien, ħloqtu jien. Imbagħad hemm novelli oħra li fihom li fihom jiena nħalli lill-protagonist innifsu jirrakkonta. U l-protagonist, il-protagonist jista' jkun mara, jista' tkun raġel, jista' jkun kulħadd. Fi kwalunkwe sfera tal-ħajja. Ħajja għalhekk magħżulin minn sferi differenti tal-ħajja dawn. U tħalli lilhom jitkellmu. Hemm ukoll storja waħda minnhom, pereżempju, li nirrakkunta biss bi dialogu. Tajjeb. Weri l-istrateġija. Illax kombinazzjoni.
Għas temmen, għamilt hekk u ġi dialogu. Ħa naraw jekk hu xi. Messaġġi sigrieti. Messaġġi sigrieti, iva. Dika ma nidħol. Dika jekk tittaqra biċċa minnha. Jiena ma nidħolx ma nidħolx bejn f'dik l-istorja Ma nidħolx bejn il-basla u qoxritha, m'hemm veru hemm il-basla u hemm qoxritha. Inħalli dal-messaġġi sigrieti jgħaddu bejniethom waħidhom. U żgur.
Imbagħad naturalment nagħlaq l-istorja jiena, nagħlaq l-istorja jiena billi ngħid x'ġara fl-aħħar ta' din il-konverżazzjoni. Hemm ukoll ħaġa li forsi tajjeb li nsemmuha f'dan kollu, jiena dejjem indaħħal sorpriża. fl-istejjer tiegħi. Difatti, hemm min jgħidli, ma dik ma kontx nistennieha, jew inkella hemm min jgħidli wkoll, kont nistenna li l-istorja tagħlaq mod ieħor. Imma dikha tajba, għaliex inti dejjem toħloq. Jiena dejjem wieħed mill-ġeneri li jaffaxxinawni, mhux biss fil-kitba imma anki fil-films, pereżempju, huma l-istejjer tad-detective. Taf għaliex għax detective dejjem qed ifittex il-verità. Allora jiena nipprova nesplora dawn il-karattri biex nara eżatt x'qed isir. X'għaddej minn moħħhom. Mingħajr ma tippriedka, tittevita l-prieda dawn mhux priedki, dawn huma stejjer. Ma dik is-sorpriża. Fatti għandi storja, għandi storja minnhom li tispiċċa L-istorja tkompli. L-aħwa mela għandna nistennew aktar żgur, ma kellix dubju. U allura allura l-udjenza, l-udjenza, min se jieħu gost jaqrom l-aktar dawn? Jien naħseb jieħu gost jaqrom kulħadd. Hux, għax qed tolqot karattri differenti. Iva, u ngħidlek, u mhix għat-tfal tfal dawn, jiġifieri. Imma insomma, żgħażagħ, adolexxenti, adulti, kulħadd jista' jaqrahom u mhumiex tqal. U fihom naħseb fihom daqsxejn tal joħolqulek dil-kurżità, anki l-karattru trid tkun taf iżjed x'għamel, fejn mar, għaliex għamel hekk. U dak naħseb li entertainment insomma, il-kitba dat-tip ta' dat-tip ta' dit-tip ta' kitba, lil dak li jkun trid tagħtih gost meta qed jaqra. U l-gost tieħdu wkoll naħseb għaliex l-istorja hija n-novella hija qasira u allura inti tista' timxi malajr, mexxej għalkemm hija rikka xi l-ftit li qrajt hija l-istorja fiha dettall f'kull waħda li inti tgħid taf ħafna fuq il-karattru jew l-istorja, imma malajr se tgħaddi, jiġifieri jekk inti għall-argument tixtieq timxi għalli jmiss mhux ħaddum wisq ma timxi għalli jmiss. U fl-istess ħin fi ftit kliem sirt taf ħafna. Anki l-ordni ta' kif irrappostajthom dawk hija importanti biex waħda ma tkunx bħall-oħra. Jiġifieri dan mhux rumanz, jiġifieri mhux kapitlu jkompli ma' ieħor, il-karattru kompletament differenti, l-ambjent huma, l-ambjenti huma wkoll kompletament differenti. Għadtlek li fl-ewwel stejjer li ktibt, l-istejjer ta' Roni kienu kollha ambjentati Malta. Mentri mbagħad f'dawn, eh, f'dawn eh, eh, l-erba' ġabriet mhux f'di biss, imma f'din ukoll, l-ambjenti varjaw għandek stejjer li jiġru Malta, oħrajn li jiġru barra, għandek stejjer li jiġru illum, oħrajn li ġraw fl-imoddi, imma diri hemm dil-varjetà. Interessanti ħafna, mela dan huwa il-ktieb il-ġdid ta' Joe Friggieri, Widnet il-Baħar u Stejjer Oħra. Dawn huma eh, hemm iktar novelli li tistgħu taqraw ta' Joe Friggieri biss biss eh, nismagħhom jgħidu issa meqlub għall-Ingliż, Straight to the Point and Other Stories maqlub għall-Ingliż minn Claire Vassallo. Il-kotba huma ppubblikati minn Kite Group, ġifieri qed insemmu l-kotba nismagħhom jgħidu Il-Gżira l-Bajda, Il-Fira tal-Fuħħar u issa Widnet il-Baħar u stejjer oħra. U se jkollna ehm, ħames kotba miġbura fi presentation boxes għal-miliet, ġifieri se jkunu sbiħu puliti ġo kaxxa ehm, li wieħed ikunu miġburin kollha f'daqqa u tista' anke tagħtihom rigal. Infakkarkom li dawn il-kotba tistgħu tixtruhom minn fuq kitgroup.com.mt fejn hemmhekk tistgħu tagħmlu il-voucher code books25 u tgawdu minn roħs ta' 25 fil-mija jew inkella tistgħu tixtruh mill-ħanut ta' Kite Group fi 13 Triq il-Franġiskani il-Ħamrun jew inkella mill-ħwienet tal-kotba. Joe Friggieri, grazzi ħafna.
Grazzi lilek, grazzi tassew.
Grazzi.